Bizim bütün belâlarımız, bütün hastalığımız caillikten ve bilgi faqırlığındandır. Eger cail halqqa dünyanıñ bütün barlığını ber, o ep bir şu baylıqtan faydalanmağa bilmez. Oña evelâ bilgi bermek kerek. Bilgi saibi halq öz bahtını. Öz bolluğını özü tapar. İsmail Gasprinskiy. Qara deñiz yalısında yerleşken bu şeer ayrette qaldırğan bir şeer. Yaz ve küz vaqtında mında çoq musafir ve seyaqatçılar kelip, şeerni daa da arttırıp canlandıra. Şeerniñ kenarında deñiz üzerinde yüksek qayalar bar. Olarnıñ biri üstünde sade ağaçtan yasalğan oturğaçta bir genç qız ile bir yigit deñizni seyir etip oturğanlar. Efendim, siz kene de Aziya sahralarına, onıñ soñsuz dağlarına daldıñız olsa kerek. Ebet, Aqqıñız bar. Baha tayı buyurmañız, hanım. Aytılaca ve hanımlarnı eglendirecek adam olmağanım sizge malüm. Aytacağım bu degil. Sizni daim fikir ettirgen, yuquğa dalğan, belkim de cansızlanğan şarqta meraqlı olğan bir şey körmeyim. Siz körmegeniñiz içün olmaması lâzim kelmez. Er alda, zanım ve nazarım şudır. Ola bilir, amma menim nazarım başqadır. Menimce, Ademniñ beşigi, din ve medeniyetlerniñ ocağı, siyareniñ yarı ealisi olğan Aziya büyük aqiqatqa lâyıqtır. Barsın, aytqanıñız olsun. Keliñiz endi evelki subetimizge qaytayıq. Bir rus qıznı begentseniz, atta aşq olsañız, ne yapar ediñiz? Bu vaziyetten daim qaçınmağa tırışam. Bu cevap degil. Köñül delidir, aqar, keter, zapt etilmez. Bu alda ne işlersiz? Bilmeyim, lâkin böyle deli göñlü zapt etilüvge baqmayıp, onı qarar da çapıp keter edim. Bu yengil iş degildir. Bilem, amma bar olğan küçümnen buña qarşılıq kösteririm. Güzel, amma cevaplarıñızdan al-ruhuñıznı añlamayım. Muabbet Ziadet qadri bilmez adam degilsiz. Niayet, islâm tarafından musulman ve hristian arasında nikâh keçirilmesi ola bilir. Ebet ola bilir. Amma ola bilgeninde lâyıq bir şeyni körmeyim. Acayip, bu nedir bu? Taassibniñ soñki derecesimi? Yani Piğamberden daa da ziyade musulmanlıq davasımı? Ne o, ne bu. Soyleriñiz ibareleri başqa ağızdan çıqan olsalar, canım ağırar edi. Teşekkür etem. Lâkin alâ mesrek ve efkârıñıznıñ sebebini añlamayım, fikirlisiz, müteasip degilsiñiz, aqılıñız yerinde, samimiy sevgi aqqında tüşünceleriñiz bar, din ve ahlâq nazarından öyle samimiy sevgini musaade etesiñiz, ameliyatta ise red etesiñiz. Onıñ içün ki, bahşış ve nazar ile amel ve icra arasında büyük bir şey bardır. O nasıl şeydir? Dünya. Yani ömür. Bu ne demek? Gönül ve efkâr. Ömür ve dünyanıñ talapları daima bir olmay. Gönlün bir tarafqa şevk ete bilir, çeker, amma dünya ve eval diger tarafqa celp eter. Zapt etilgen gönül üstünden teskin etmege mecbur eter. Pek güzel. Añlağanıma köre, siz adamlar arasında yürecek laflardan qorqasıñız. Qanun ve şartlıqlarnıñ bozması yerine köñlüñizni qırmağa razı olğanıñızğa pek yazıqsınam. Yaşayış öyle de qısqa ki, ya beş-on senelik ömürni şeadet ile, yani göñül istegen kibi keçirmek doğru degilmi? Ebet, er bir insan dünyasını göñlü ve arzusı istegeni kibi keçirmege aqqı bar. Lâkin mende bu aqşadet yoqtır. Hanım, endi aytqanım kibi ömrümni milletime bağışlayım, onıñ içün yaşaycağım. Men bir ecnebiy hanesinde kiyev olsam, milletimden tabiy bir derecede ayırılacağım. Bu ayrılıq fikri göñlümni hurutmağa. Buzatmağa yeterliktir. İleri zamanlarda belki vaziyet denişir, lâkin şimdi milletim öyle bir alda ki, olduqça fikir, aqıl, muabbet bütün buna birilmek lâzimdir. Dünyaca, dinim yani qaidem budır. Eyi ğayımız olsa, biz yañıdan canlanırmız ve ruhlanırmız. Yaşayışımız güzelleşir, fikirlerimiz ve ıntılışlarımız yahşılaşır. Aramızda körümli, faaliyetçen adamlar, icatkâr ve cemaatçı erbaplar peyda olur. İsmail Gasprinskiy. Adet üzre er bir asır öz milletine lâyıq olğan qaramannı bahşış ete. Böyle bahşış on doquzıncı asırnıñ soñunda, yigriminci asırnıñ başında qırımtatar halqı içün, asılda bütün türk dünyasına ulu mütefekkir, publitsist, yazıcı, cemaat erbabı İsmail Gasprinskiy oldı. Onıñ milliy romanı dep adlandırılğan Kün doğdı eseri ğayeviy gemisinde bütün fikir ve mür maqsadlarını taşıy. Bundan da ğayrı, İsmail Gasprinskiyniñ bu romanı avtobiografik eserdir. Biñ doquz yüz beşinci senesi yazılğan bu romanda onıñ ayatı ve faaliyeti aks etile. Onıñ, İsmail Gasprinskiyniñ, faaliyeti, icadı ğayet büyük yer tuta bizim tarihımızda, bizim medeniyetimizde, edebiyatımızda. Ve daa çoq yıllar devamında onıñ icadı bizim içün, nasıl deyim, bir qaranlıqta bir yıldız, bir ışıq olacaqtır. İsmail Gasprinskiyniñ edebiy eserleriniñ qıymetli tarafı da şunda ki, olar ğayet zengin ve canlı bir tilnen yazılğanlar. Tilimizniñ zenginligini şu eserlerde körmek mümkün. Gasprinskiyniñ babası Mustafa Ali oğlu biñ sekiz yüz on beşinci senesi Gasprada doğa, şunıñ içün olarğa mırza unvanı berilgende resmiy sürette Gasprinskiy soy adını alalar. Aslı Qırım mırzalarına öz doğğan yerleriniñ adınen bağlı olıp ve rusçağa keleştirip, böyle soy adını almaq umumiy bir adet olğan. Şirinskiyler, Borağanskiyler, Kantuganskiyler, Krımskiyler ve ilâhre. Biñ sekiz yüz qırq doquzıncı senesi Mustafa efendi Kaytazov İlyas mırzanıñ qızı Fatime hanımğa evlene ve olar Avcıköyde yaşaylar. Bir qaç yıl keçtikçe, olarnıñ qorantasında birinci bala doğa, adını da İsmail qoyalar, ve böyleliknen resmiy olaraq İsmail Mustafa oğlu Gasprinskiyniñ doğğanı biñ sekiz yüz elli birinci senesi mart yigirmi birinci künü sayıla. Biñ sekiz yüz elli dördünci senesi Aqyar muarebesi vaqtında Mustafa efendi öz qorantasınan beraber Bağçasaray şeerine avuşa. Biñ sekiz yüz elli doquzıncı, biñ sekiz yüz altmış sekizinci seneleri İsmailniñ oquv yıllarıdır. Köy mektebinde güzel bir ocanıñ rehberliginde eki yıl oquğan soñra, Babası on yaşlı İsmailni Aqmescitteki rus gimnaziyasına tasil almağa teslim ete. Biñ sekiz yüz yetmiş birinci senesi, öz ilim-bilgilerini arttırmaq maqsadınen İsmail Gasprinskiy İstanbulğa yol ala. İstanbuldan Parijge, mında da eki-üç yılğa qadar universitetke qatnap, Belli alimlerniñ lektsiyalarını diñley. Şu yerde de belli rus yazıcısı İvan Sergeyeviç Turgenev ile tanış olıp, onıñ icadiy konsultantı vazifesini becere. Parijge kelgen soñ başladı anda çalışmaya terciman olıp. Soñ men dedim, tanış oldı o fransız yazıcılarnen, fransız resimler, ressamlarnen. Anda bir hale var edi, halehane. Anda, anda olar toplaşırdılar. E bir kün anda keldi Turgenev. Keldi, Gasprinskiyni tanış ettiler, dediler, ana, bu yaş oğlan Rossiyadan keldi. Yoq, sen kimsiñ, Gaspral? Dedim, tatarsıñ yoqsa? E-e, menim de tam Tamurlar tatar dep tanış oldılar bular. Soñ Gasprinskiy teklif etti çalışmaya. Kel mana, çalış, men sana sekretar olıp. Ot, anda Gasprinskiy oña çalışır dey. Ebet.

Biñ sekiz yüz yetmiş altıncı senesi yigirmi beş yaşında keniş bilgi ve malümat saibi, maqsatkar yigit Bağçasarayğa qaytıp kele ve bu yerde Zıncırlı medresesinde rus tili ocası olıp çalışa. Aynı şu yılı İsmail evlene. Lâkin bu birinci qadını ile onıñ aile yaşayışı çoqqa sürmey ve olar ayırılmağa mecbur olalar. Biñ sekiz yüz yetmiş doquzuncı senesi mart ayında İsmail Gasprinskiy Bağçasaray şeer dumasınıñ başı vazifesinde saylana ve dört yıl devamında bu vazifede buluna. Biñ sekiz yüz seksen üçünci senesiniñ baarinde, çöllerde ve toğaylarda al lâleler, güller açqan acayip bir devirde, İsmail Gasprinskiy özüniñ asıl maqsadına irişti, o, Terciman gazetasını çıqarıp başlamağa nail oldı. Aprel ayında çıqqan ilki nushası Rusiyede türkiy tilde neşir etilgen ilki gazeta oldı. Gazeta, bu marifet mahsulıdır. Bu mahsulğa ise biz ğayet muhtacmız. İsmail Gasprinskiy. Tercima gazetasında pek çoq kolonkalar bar edi, felyeton kolonkası, yañılıqlar, meselâ, haberler kibi, Bağçasaray haberleri, bütün Rusiye boyunca haberler basıp çıqarıla edi ve eki tilde çıqa edi. Bazı bir gazetalarnı şimdi bu İsmail Gasprinskiy adına Aqmescitte yerleşken kitaphanede baqsaq, olarnıñ bütün kopiyaları bar olarda, elektron şekilde. Oqup baqsaq, bir parça olar farq ete. Amma aman-aman aynı şeyler, meselâ, rus tilinde çıqqan soyda tekrarlay bu arap urf adında çıqqan soynı. Meraqlı-meraqlı şeylerge rastkelemiz, meselâ, reklama bölügini alsaq, o devirde de reklama bar edi. Bu reklama bölügi bizge nelerni ayta bile? İsmail Gasprinskiy, böyle bilesizmi, predprinimately, jilka predprinimatelâ degen şey bar edi onda. Çünki reklamasız şimdi bir böyle televideniyede, o devirde endi gazetada, Yaşap, çoq yaşap olamay, amma Terciman gazetasına bunı amel, Terciman gazetasına aytqanda bunı pek de, ne deyim sizge, tek reklamanen yaşamay edi, onı kerçekten de bütün dünya oquy edi ve bütün dünya onı yazıp çıqara edi. Gasprinskiy ta biñ sekiz yüz seksen ekinci senesi Eñ ağır devirde qadınlarnı oqutmaq kerekmi? degen maqalenen ilki kere bu mevzuda çıqışta bulunğan edi. Böyleliknen, Gasprinskiyniñ qadınlar problemasını köterip, olarnıñ aq-uquqlarını qorçalav boyunca Faal areketi ve çıqışları asıl zaya ketmedi ve tez vaqıtta öz neticisini bere başladı. Gasprinskiyniñ ve tercimannıñ büyük rolü şunda ki, onıñ etrafında çoqtan-çoq istidatlı qırımtatar yazıcıları, şairleri ve medeniyet erbapları ösip çıqtılar. Bular içinde qırımtatar klassikleri sayılğan Asan Sabri Ayvazov, Asan Çirgeyev, Memet Nuzet, Şamil Toqtarğazı ve digerleridir. Edebiyat, bu böyle laqırdı ki, onıñ davuşu uzaqlarğa kete, o öyle bir til ki, onıñ davuşu biñ yıldan soñ da eşitile bile. İsmail Gasprinskiy. Biñ sekiz yüz seksen yedinci senesi tercimanda Gasprinskiyniñ qırımtatar edebiyatında birinci roman sayılğan Frenkinstan mektüpleri adlı eseri basılmağa başladı ki, soñundan başqa parçalarnen birlikte roman Dar ur rahat musulmanları umumiy adını alğan edi. Biñ sekiz yüz doqsan üçünci senesi Arslan qız adlı ikâyesi Terciman gazetasınıñ saifelerinde bir haç yıl suretinde basılğan edi. Biñ doquz yüz beşinci senesinden bir qaç yıl devamında Gasprinskiyniñ gazetasında onıñ Kün doğdı ve em de onıñ ingilisçeden qırımtatarcağa tercime etken belli yazıcı Belâminniñ Yüz yıldan soñ adlı romanı basılmağa başlay. Halq uyanmaq kerek. Meselâ, Gasprinskiyniñ İvan ve Suleyman adlı bir ikâyesi bar. İkâyede o, İvan ve Suleyman degen Oğlanlar aqqında tarif ete ve dey ki, İvan mektepni bitirdi, dünyaviy mektepni bitirdi, çoq tiller ögrendi, çetelge barıp ayaqqa turdı, er taraftan inkişaf etken, kemalına yetken bir insan olaraq, zemaneviy bir insan olaraq yetişti. Yazıq ki, Suleyman medresede oqudı, o tek Quran-ı Kerimni oqumağa bile. dünya baqışı o qadar keniş degil. Yani bu, bu aqqında ikâyesinde yazaraq İsmail Gasprinskiy, meselâ, İslâm dinini, nasıl deyim, böyle bir yaman taraftan köstermek maqsadınen degil, aksine, biz de tek bir yerde turmayıp, biz de yanı-yanı fenlerni ögreneyik, yanı, adamlarımız Türlü-türlü tillerni bilsinler, türlü-türlü fenlerni ögrensinler, bilgili olsunlar. Yani ikâyede böyle bir eki qaramannıñ misalinde bütün halqqa bir fikir bildirmek istey. İsmail Gasprinskiy Bağçasarayda özü birinci olıp, eski mektebiniñ qıyın oquv sistemasına nisbeten yengil, saftiy usulına esaslanğan yañı usul mektebini açtı. Ozanda ders berdi. ve qıraat kitaplarını yazdı. Bu yerdeki yañı oqutuv usullarını Qazan, Ufa, Orenburg, Taşkent, Samarqand ve Buhara kibi şeerlerde de keniş cayramasına ve o yerlerde de bir çoq-qaç yañı usul, yani caddid mektepleri açılmasına tesir etti. Caddidizm, o, bilirsiz, o, birinci bu. Baştan öz halqnı düşünürdi. Caillikten çıqarayım dep. Soñ, qaçan gazeta başladı çıqmaya, o gazeta tüştü Özbekistana, o tüştü Türkmenistana, Qazahstana. Andan başladılar kelmeye mektüpler. O Özbekistana bir qaç kere bardı. Anda adamlarnen körüşti. Onıñ bu ideyaları, işte, vot, intelligentsiyayı kötermeye. A o intelligentsiya öz halqnı kötersin, cahillikten, a o, bilirsiz, a o çamurdan çıqarsın, Dep, er yerde derler, bize kerek intelligentsiya. E bu türk halqları episi, olardan çıqan intelligentsiya, olar başladılar bu Gasprinskiyniñ fikirlerini Bütün ideyalarnı yerine getirmeye. Öyle doğdu, nasıl derler, Dvijeniye Cadidizma. Ulu mütefekkirimiz İsmail Gasprinskiy altmış üç yıllıq ömrü ve qırq yılğa yaqın qalem faaliyeti ve durdurılmaz aktiv areketi aqqında yazı ve araştırmalarnı bir yaqut bir qaç Kitapqa sığdırmaq ve ya bir qaç adam tarafından temelli ögrenmek küçtir. Biñ doquz yüz onıncı senesi ise İsmail Gasprinskiy Nobel mukâfatına taqdim etildi. Onıñ şahsiyeti fransız Revue de monde adlı neşri tarafından kösterildi. Afsus ki, İsmail Gasprinskiyge bu mukâfat berilmedi, amma böyle bir fakt, Bizim içün ğayet bir müim malümattır. Bizim zamanımız, bilgi zamanı, alem, bu bilgilerniñ küreş meydanı ve onda bilgisiz yaşamaq mümkün degil. İsmail Gasprinskiy. Biñ doquz yüz on birinci senesi Gasprinskiy İstanbulğa bara ve anda yañı saftiy usullı mekteplerni açmaq ve şu usulnen çalışacaq ocalarnı azırlamaq işlerini teşkil ete. Biñ doquz yüz on ekinci senesi Terciman gazetası Tilde, fikirde, işte birlik şiarı altında çıqmağa başlay. Onıñ tasil saasındaki islâhı Qırım sıñırlarından çıqıp, Azerbaycan, Başqırıstan, Türkistan, Türkiye, İran, Qıtay ve diger memleketlerde darqaldı. Şu maarifperverligi içün Gasprinskiyge Ulu ustaz diye muracaat etkenler. On doquz asırnıñ soñu ve yigirmi asırnıñ başında onıñ yapqan işleri ve nesilimizge qaldırılğan mirası ğayet zengin ve büyüktir. Siz bilesiz, er bir millette Pek çoq öyle bir şahıslar ola, kimlerniñ pek büyük hızmeti millet ögünde, olar ürmet etile, olarğa sevgi aşlaymız. Lâkin öyle bir ayrı şahıslar ola, olar milletni asırlar. Boyunca öge alıp keteler. Gasprinskiy bizim qırımtatar halqı içün öyle bir büyük bir şahıstır. Er bir halqta bar. Meselâ, özbekler deyik, Navayıge öyle bir işanalar, onıñ aytqan sözlerinen yüreler. Ruslar Puşkin deyler, Tolstoy deyler, bizde Gaspralı bir Gasprinskiy. Eger biz onıñ fikirlerinen yüremiz, yürgende pek büyük Böyle bir ğalebelerge irişken olsaq, demek ki, kene de qaytıp, şu isimni köterip, şu isimni bayraq etip biz öge ketmek kerekmiz. Bir qararnen bir on beş yıl evelsi Golos Krıma gazetasınen İsmail Gasprinskiy kitaphanesi beraber bir anketa tizip, onı darqattılar, bastırdılar gazetada. Şu keçken biñ yıllıqta Bizim halqımız qırımtatar, qırımtatarlarda kimni eñ büyük şahıs dep bilesiz degende, sorağanda, milletimizniñ çoqusı İsmail beg Osprinskiy dediler. Bizde elbette büyük adamlar çoq edi. Hanlıqnıñ qurucıları bar edi, büyük yazıcılar, felsefeciler, siyasetçiler de bar edi. Lâkin bir ağızdan halqımız İsmail beg Osprinskiy dedi. Şu sebepten tabiiy ki, biz bugün de Gasprinskiyge qaytamız. Gasprinskiy adını yañıdan kötermek kerekmiz. Çünki eñ ziyade yasaq etilgen adlardan eñ ziyade Gasprinskiy edi. Bazı yazıcılarımız qırq, elli, altmış yıl adları tanıl, a, adlandırılmağan olsa sovet ükümetinde, eñ qorqunçlı ad sovet ükümeti içün Gasprinskiy edi. Çünki ondan saqına ediler. Gasprinskiyniñ fikirleri kene ömürge keçse, demek milletimiz kene de ayaqqa turacaq, kene köterilecek. Şu sebepten milletimizge, yaşlarımızğa Gasprinskiyniñ fikirlerini bildirmek içün biz, qısmet olsa, er yıl bir-eki kitap çıqarmaq kerekmiz. Eñ büyük planlarımız, bizim de Media Merkez olaraq, Gasprinskiy kitaphanesi, mına men bilem, Universitet, epimizde bir fikir, Gasprinskniñ bütün eserlerini, onıñ tercimanı bütün toplamını yañıdan bastırıp çıqarmaq kerek ve halqqa bildirtmek kerek. Biñ doquz yüz on dörtünci senesi tercimannıñ yüz doqsan dörtünci sanında Gasprinskiyniñ Yañı devir serlevalı soñki maqalesi basıla. Bu biñ doquz yüz on dörtünci senesi sentâbr on birinde bütün türkiy halqlarınıñ atası, Ulu İsmail bey Gasprinskiyniñ yanında soñki daqqalarını sayğan sadıq şegirti, meslekdeşi ve yardımcısı Asan Sabri Ayvazov öz İsmail Gasprinskiyniñ soñki künleri, vasiyetleri ve nasihatları adlı maqalesinde ocanıñ vefatını böyle tarifley, Sentâbr onında, Hastanıñ vaziyeti daa ziyade ağırlaştı. Şu künü saat on ekilerde, onıñ başı üzerinde Yasin oqulğanda, o endi özüniñ tüzelip olamaycağını añladı. Birazdan soñ közleri yumuq alda söylendi, Allahım, mına endi dünyada altmış üç buçuq yıl yaşayım. Bundan otuz beş yılnı musulmanlarımıznı uyqudan uyatmağa bağışladım. Özümniñ bütün küç-ğayretimni öz halqımnıñ faaliyetini, inkişafını yükseltüvge, onıñ teraqqiyatı aşqına sarf ettim, milletimniñ eyiligi ve bahtı oğrunda elimden kelgen er şeyni yaptım, bütün barlığımnı berdim, Allahım! Ey Allahım! Ömürimde yapılacaq bir hac niyetim de bar edi, lâkin men olarnı endi yapıp olamayacağım. Endi, endi er şey Saña bağlı, er şey Seniñ elinde, Mevlâm! Ertesi künü, saba, Saat yedini otuz daqqa keçkende, ocamıznıñ közleri yumula, bütün Qırım ve bütün Türk alemi matem altında buluna. Şu künü bütün musulmanlar, ulu milletsever, medeniyetperver insannı ebediyen ğayıp etkenini duydılar. Ulu ustaznıñ evi aldında yüzlernen, biñlernen adam toplanıp, rahmetlini soñki yoluna ozğarmağa çıqtılar. Qırımğa dünyanıñ bütün taraflarından Gasprinskiyniñ vefatı munasebetile mektüpler, taziyeler biri-biriniñ artından kelmege başladı. Eger milletimiz zemaniy ilim yüksekliklerini menimsep olsa, bizim vazifemiz eda etildi demektir, o vaqıt bizge de kün doğar. İsmail Gasprinskiy.